To n tiɛhi mabirigu ti a ku guumi na ni ti ti nyihi ti mabirigu ti kum shɛli din yɛn chɛ ka ti niŋ hankali ni laa bini ŋɔ maa. Di zuɣu eh, mabirigu a yi nyɛ ninvuɣ so ŋun foli kpi n-yuugi eh, ti tɔɣisila gɔrim yɛtɔɣa, amaa zuŋɔ n ku niŋla quick ni n-nyihi a ti kum shɛli ka a niŋ hankali kaman a yi nyɛ ninvuɣ so ŋun appilayiri ni a go shikuru bili nyaa ka a bɔri ni so appilayi binshɛɣu zaŋ zaŋ ti a bee visa process N yɛlimi ya a niŋmi nyinmamaŋ research a ni tooi niŋ a binshɛɣu kam zaaha amaa most important ka nyɛ n yɛli yɛtɔɣ shɛli a yi lihi for the past kamani five days m-bɔŋɔ n phone kuli kpela yɔɣu ka mi ni nya anfaani shɛli di puuni maa m bɔri ni kadama yiba m-be yiŋa ka create bank account bee ka ka yɛn niŋ binshɛɣu kpaŋ ma maŋ n ma bia ka a bo n yɛn maŋ maŋ personal email account email email di niŋ important pam shikuru ka a yɛn chɛ ka so yɛn apply n zaŋ ti a bee visa ka yɛn maŋ maŋ bɔra bee ka so yɛn bo n yɛn maŋ maŋ personal email di niŋ important pam kamani ʒiya ŋɔ zuŋɔ daba anahi n loosila n phone ka di ku saɣim amaa foon maa di mii zuɣu ka n yuutuub nim binshɛɣu kam zaa ni n tiktok akawunt zaaha bɛ amaa bikos ɔf ni n mali iimɛl ŋɔ maa n bi yuus n foon iimɛl ŋɔ maa n ni chɛŋ ti pii foon zaɣ palli ka ku kana n ti ŋmɛ maŋmaŋmaŋ iimɛl maa mini di paaswɛd maa zaŋ zaŋ niŋ di chɛmi ka binshɛɣu kam zaaha ni daa mali n yuutuub nim binshɛɣu kam zaaha n pɛsira namba shɛŋa ni binshɛɣu kam zaa ni zaŋ n zaŋ sɔɣi n iimɛl puuni ni n picha nima Di zaaha di kuli nyɛla din kana straight ka di ni nyam binshɛɣu come back. Di zuɣu m ma bia a yi nya ŋun yɛn go sochɛndi n-nyɛ a bɛ shikuru nya a. Di niŋ talahi pam ni a mali nyɛ mmaŋmaŋ personal email. Email ŋɔ maa hali a yi mali li ka di nyɛ a chaŋmi ni a ti yoogi bank account gba miri ka a zaŋ a telephone number request. kama Ghana namba zaŋ mi nyim man maŋ personal email n zaŋ zaŋ tiba ka bi zaŋ zaŋ niŋ di puuni hali a yi go n chaŋ dunia luɣuli kam ka sokam ka a foon barigi ka a ti nyɛ foon palli ka ku ŋmɛ a email maa zaŋ niŋ the same email maa ka bank maa ni binshaɣu kam maa dini yɛn tumdi tuma di niŋ important pam din pahiri ayi ka n bɔri ni n yɛli labi kpaŋsili niŋmi hankali zaŋ chaŋ SCAMS a yi bɔri ni a gu nyɛmmaŋmaŋ niŋmi research niŋmi research zaŋ chaŋ a ni bɔri ni a niŋ binshɛɣu miri ka a doli daadama ni n yɛliya ka bi baŋ na a bi baŋ a SCAMS bini tooi ku a binshɛɣu n na ku bɛni ka SCAMS ka bi mali trainiri ginda ka di nyɛla so bɛni o yɛn nyaami ka yɛn ni kadama o yɛn chaɣim

niŋmi hankali baŋmi ni yɛla yɛtɔɣa shɛŋa a yɛn apply ka di nya a apply yɛrimi ni a go in maa ka na facebook zuɣu n ti chirigi email shɛbi ka bi yɛla ni di nyɛla canada shikuru uk shikuru tinkariŋ shikuru nyɛli ka a ku kpɛ n ti ku ŋmɛ n daam yi n ta ka bi ti request a ni a chɛm ti yo liɣiri yaha ka zaŋ ŋɔ ya ka a scam bali maa guuma there is no any place di tingbani n kani ka di nyɛla n kpɛla yi email puuni n nya apply binshɛɣu ka yi yɛli ma niŋ yom liɣiri pɔi ka na apply la di kani apply maa free n yɛn nyɛli ka a yɛn apply amaa a yi nya a ni bɔri binshɛɣu maa nimaani maa ka di nyɛ a ni ka dima nimaani maa a yɛn yo admission fee shikuru fee nyɛli bee a yɛn gomi din saha n-nyɛ luɣ shɛli a ni yi payɛn yo maa a yɔrilimi tiri tiŋgbani maa ni tiŋ maa ni migration ka a yi pa yɔrili zaŋdi tira di binshɛɣu kam a mi yɛn bɔ shikuru ka di nyɛla ni yɛn bɔri ni ka dama Canada bee tiŋ shɛli ka a bɔri di shikuru a ni bɔri Canada bee tiŋ shɛli ka a bɔri maa shikuru din sani ka a bɔra kamani ŋmahinli tiŋ kam country kam ni shikuru kam bɛ malila bɛ email so n niŋmi research n baŋ ni bɔri shikuru shɛli maa bee tiŋ shɛli ni bɔri maa ŋmahinli Accra, Ghana, University nim galisiya pam. Accra nyɛla bee Ghana nyɛla tiŋ ni, amaa a ku tooi yɛli ni n chanila Ghana ni n ti karim shikuru shikuru din sani boli ni di yuli. University nim maa galisiya, so niŋmi research n baŋ shikuru din sani ka n bɔri ni n chaŋ America bee Canada bee Australia bee a ni chani tiŋ shɛli maa shikuru din sani ti a shikuru maa di yuli bee email nyɛla din sani. Shikuru kam malila bini yoori bɛ admission fee maa saha shɛli kam ka tiŋ shɛŋa bɛn bɛ kuli yooli noli zaŋ sɔŋ ka a apply a apply free a yi nya admission to nimaani ka bɛ pa pumpɔŋ a yi pa nya admission shikuru maa ka di yaa ni o yɛla kamina bee di kana a ni mali shikuru maa a ni fooli

nimaani n-nyɛ a liɣiri yɔbu amaa ka a kpɛla online n-ti nya binshɛɣu ka lala nir maa ŋun pii sab a yuli n-zaŋ a tɛlifon namba binŋɔ ka bɛ daa ni a yom liɣiri yaa ka zaŋ ŋun ka a yɔri li tira ɛɛh ŋun asamli maa n-nyɛ o ŋun lee nyɛ o ka a yɔri tira di zuɣu niŋmiya haŋkali ti mabiligu ti ni ku tɔɣisiri ŋɔ maa ti yi bi yɛli di yɛtɔɣa yin yɛli ni ti niŋ ya zamba din pahiri ayi zuŋɔ daba shɛm Scammers maa bɛ gba zaa upgrade la bɛ maŋa about visa process of travel ŋɔ maa gɔrim maa polo ka shɛba naan yɛra wee ti nyɛla tuma ka tuma maa ka di bela France bee tiŋ yaɣa ka zaa di zuɣu eh kɔrɛnshi maa mi ni je shɛm maa France especially France ka bɛ ni zaŋ mɛŋ gbahi niriba ni a yi yiɣisi n chɛŋ ka bi na furans ka furans maa bi ku yɛn nyɛla so ka laa niraba ka bi mini o tɔɣasi ka di yɛli ni ka dima ŋun pun dolila furans maa zaŋ chɛna dizuɣu nyɛ n maŋmaŋa chɛma koot divuwar bi ni nyɛ furɛnch kantiri kantilis maa ni a chɛm nimaani a yi chɛŋ nimaani nimaani ka a yɛn chɛŋ ti paaki ka naan yiɣisi kana a yi ni nyɛ N ni bini ka bi tɔɣisi a ni kɔna shee nyɛli, yiɣisi chaŋ koodi vua, ka koodi vua maa ka bi ti niŋ a process ka a naan yiɣisi koodi vua maa n kana. Ku zɔma kpuɣi ma namda, ku zɔma bɛ n zɔm maa. Tin shɛli n kani ka di nyɛ dunia kaman Europe ŋɔ ti niŋ binshɛɣu Europe ŋɔ bi ka agent ka agent maa ka di nyɛla o ʒila Ghana. bee o ʒila Afirika tin shɛli ka di nyɛ o ni ʒiya ŋɔ maa, o bɔrila niriba zaŋdi tiri ba ni bɛ kana ka maa silimiintiŋ ti tum tuma. Ti mali Larabawa tinsi ŋɔ ka bɛ mali so yiŋa kamani agent ka di nyɛla lala nira ŋɔ maa o o bɔrila tuma bee workers ka ban kana Larabawa tinsi ŋɔ maa di ŋun ŋuna di beni 100% sure ban silimiintiŋa di ka ka di yɛn ni ka dama Eeh, ti agent nyɛla nyini di zuɣu cham ti ʒi Ghana bee Africa ti bɔri workers ka ka a zaŋ ba zaŋ zaŋ kana. Di kani lala. N na bi nya lala bini maa. Di zuɣu a yi ti nya any media ka so yɛla wee ti malila silimiintiŋ ŋɔ maa ti kɔmpini puuni bi yɛli ni bi bɔrila niriba n-ŋɔ bi yɛla ni bi bɔrila niriba n-ŋɔ. Di zuɣu kaman di yɛn yɛliya ki ki bɔ liɣiri ka apply na in maa ka yɛli di nyɛla Sweden bee Denmark bee Norway bee whatever ka o ku mention li. ni bi bɔrila niriba ka o bi kɔmpiri ma bɔri niriba ka ŋun bɔri ni ka dima o yɛliya ka i yoli laɣiri ka kana a yi nyɛ laa niri kam scam n bali maa di kani there is no any place in Europe ka n yɛri maa ka bi naan yɛli ɛda di nyɛla Europe bee kana silimiin tiŋ shɛŋa angumiya ka bi yɛli wee bi malila bɛ bɔrila workers ka yɛli ni ka ti bɔrindi ka dima yi yi yiŋ polo n kana scam n bala maa di pa yɛlimaŋli di kani ka so kuli ya wee ti bela Sweden bee Norway ka di nyɛ oil company ka oil company maa mani nyɛ bi tooni ka kpɛm maa ka mini o di fiila ka o yɛli ni n yɛliya eh, ka niriba ka bo niriba zaŋ zaŋ to n boss maa mini o niŋ viɛnyɛliŋga pam scam n nyɛli di pa yɛlimaŋli there is no any place what you can do silimiin tiŋa tuma ni kana a ni che side nim maa zaŋ ka tuma nim maa ka bi ku publishiri li tuma maa mi di bi a ni che n ti cheeke ka bɛ wee Sweden bee Norway bee Denmark bee tiŋ yaa ka zaa bi bɔrila workers ka a ʒi Ghana bee Saudi Arabia ka shiri n-yɛli n yi bi shiri bɔrila workers amaa ka nyini but ninvuɣu shɛba beni a ni tooi n-yɛli din sani a yi mali a personal email ka mali a nuu ni baŋsim Yelimi yɛtɔɣa zaŋ sɔŋ nyɛ maŋmaŋ email ka pɔbili shili kaman mani n-yuli m-booni zaɣ yaakaza ka nyɛ baŋdi yaakaza m-mila tuuni yaakaza ka mali tuuni yaakaza ka mali tuuni yaakaza ti mali baŋsim shɛŋa bɛnimi ka kɔmpini shɛli bini ko n kɔntaata direct ka zaŋ zaŋ go a bi niidiri shɛli m mali la a niriba ka ninvuɣ shɛba ka bi yiɣisi kaman Dubai ŋun maŋmaŋ nuu ni baŋsim shɛli o ni mali ka kɔmpini maa ku kɔntaati o ka chɛ ka o kana ka lan kɔntaati o ka yɛl o, A yi mali ninvuɣ shɛba ka di shiri nyɛla bɛ bela Ghana, ti kompiri maa ti niidiri kaman ŋmahinli dirɛvanima. Bɛ ni tooi niŋ paasi tɛɛsi shɛli ti yɛli ŋɔ maa n-yi ti na ni chɛ ka bɛ kana, di gba zaa di beni. Amaa ka bɛ dii ka bɛ dii pɔbi shee, ti bɔrila kaapentanima, ti bɔrila meesinima, ti bɔrila binyaaga zaa, ka yɛli ni kadama yiɣisi kana, ninvuɣ so ŋun ti yɛla lala ka a zaŋ amaŋ chaŋ ti lu ni maa, scam m-bala, we are scammers maa zoma laa bini di ka silimintiŋa. silimiintiŋ laa bini kani. Di zuɣu a yi ti nya ka so tɔɣisira di yɛtɔɣa sikaam n-nyɛ li. Di zuɣu a yi lan nya ka so yɛla n-tɔɣisira ŋun bela Cote d'Ivoire bee French country ka bɛ ni bi mali tuuntumdiba bee workers ni o kana ti bɔn niriba zɔma, sikaam m-bala maa. Silimiintiŋa ti malila kaman eeh Bob Marley n-yil o yili shɛli yɛli ni Until That Day, First Class Citizen, Second Class Citizen and Third Class Citizen it's not longer gula n nyɛli laa yɛtɔɣa maa di tumdi tuma silmiin tiŋa tuuli ni kana namba wan bee n lihila tiŋ maa ni tuun shɛli ka yi kɔmpini ka yi yo zaɣ palli wo yi yola binshaɣu kam first class citizen bini nyɛ tiŋ maa ni tam bihi bin gba karin shikuru naagi bini nyɛ ka bi bɔri first bia bi nyɛli ka bi chaŋ second class citizen bini nyɛ gbanpiɛla nyɛ european citizen ka bɛ europe ka di kana di zuɣu bia bi nyɛla bin bi bɔrili ka bi naan kana ti lihi ba nim mii n-nyɛ second class citizen kamani yeen maa yi ba nima neei binshɛɣu bee bi dɔɣi li kpɛŋɔ ka a gba ti zoogi ka gbubi tiŋ maa ni gbana a gba zaa lɛbila a nyin pahiri third class citizen di nyaaŋa ka di naan kana Yi ban ku nya burburburburburbur n-gba yila tiŋ yaa ka zaa kana nti di tim ka bɛ tim a gbana ka di naan kana ti pahi di zuɣu laa woliginsim maa laa bɔbu mali nir ayili laa yili shɛli maa silimiintiŋ ka di tumdi tuma di zuɣu ti yɛn yɛla ti mabiligu a yi bɔri ni a gu neem a nina niŋmi research bɔhimmi tuma ka baŋma a ni yɛn niŋ niŋdi shɛli ka bi fooli viitiri shɛli ni n ŋɔ ti nyari ŋɔ, di pun dila shɛba bee shɛba bi try ba ka bi nya ba. Wula n-nyɛ a experience bee ni yɛli yɛtɔɣ shɛŋa maa din sani ka a na mi fooli? Dropim a comment zaŋ chaŋ comment section maa puuni. N yuli m-bɔri Mister President on social media, like, share, subscribe for more to come until we meet next day.